E Konflikto di e Siglonan, kapítulo trinta i un, E Agensia di e Spiritunan Malbado, parti un. E konekshon entre e mundu visibel i e mundu invisibel, e ministrashon di e angelnan di Dios i e agensia di e spiritunan malbado klaramente ta wòrdu revelá den e Skrituranan, i esaki ta inseparabelmente konektá ku e historia di e ser humano. Awendia, tin un tendensia di inkredulidat ku ta kresiendo. Esta di no kere di e eksistensia di e spiritunan malbado. Miéntras ku e angelnan santu ku ta sirbi esnan ku lo eredá salbashon ta wòrdu konsiderá dor di hopi hende komo spiritunan di e mortonan. Pero e Skrituranan no ta siña solamente e eksistensia di e angelnan, tantu di esnan bon komo esnan malbado. Pero e Skrituranan ta presentá evidensia inkuestionabel ku esakinan no ta spiritunan ku a sali for di e kurpa di hendenan morto. Promé ke kreashon di e ser humano, angelnan ya tabata ta isistí. Pasobra ora ku e fundeshinan di e tera a wòrdu poné, E streanan di mardugá tabata kanta huntu, i tur e yu hòmbernan di Dios tabata grita di alegria. Jòb trinta i ocho, versíkulo shete. Despues di e kaida di hende, angelnan a wòrdu mandá pa guardia e palu di bida, promé ku un ser humano a yega di muri. Den naturalesa, e angelnan ta mas superior ku hende. Pasobra e salmista ta bisa ku hende a wòrdu traha un poko ménos ku e angelnan, Salmo ocho, versíkulo sinku. E Skrituranan ta informá nos enkuanto di e number i e poder i e gloria di e sernan selestial. di nan konekshon ku e gobièrnu di Dios i tambe ku e obra di redenshon. Señor a stablesé Su trono den e shelunan, i Su reino ta goberná riba tur kos. Bendishoná Señor, boso, Su angelnan, poderoso den fortalesa, ku ta ehekutá Su palabra, obedesiendo e bos di Su palabra. Bendishoná Señor, boso tur su ehérsitonan, boso ku ta sirbié i ku ta hasi su boluntat? I e profeta ta bisa, Mi a tende bos di hopi angel rònt di e trono. Den e sala di oudiensia di e Rei di Reinan nan ta warda angelnan poderoso den fortalesa. Su sirbidónan ku ta sirbié i ku ta hasi Su boluntat, obedesiendo e bos di Su palabra. Salmo shent tres, versíkulo dies nuebe te binti un i Revelashon sinku, versíkulo dies un. Dies mil bia dies mil i míles i míles tabata e mensaheronan selestial ku e profeta Daniel a mira. E apòstel Pablo ta deklará ku nan ta miyares di angelnan, innumerabel. Daniel shete versíkulo dies i Hebreonan diesdos versíkulo bintidos. Komo mensaheronan di Dios nan ta bai padilanti, manera rayo di lamper, nan gloria ta asina briante i nan buelo ta asina rápido. E angel ku a paresé na e Salbador su tumba, ku tabata tin un aparensia manera lamper i ku su pañanan tabata blanku manera sneu, a kousa pa ku e wardadónan tabata tembla di miedu, i nan a bira meskos ku hende morto. Mateo binti i ocho versíkulo tres i kuater. Ora ku Senakerib, e soberbio asirio, a reprochá i a blasfemá Dios, i a menasá Israel ku destrukshon. A sosodé ku e anochi ei e angel di Señor a sali mata shenti ochenta i sinku mil hende den e kampamentu di e asirionan. Tur guerero poderoso, komandante i ofisial a wòrdu destruí for di e ehérsito di Senakerib, rei di Asiria. Asina ta, kel a bolbe ku bèrgwensa na su mes tera. Dos Reinan diesnuebe, versíkulo trinta i sinku, i Dos Krónikanan trinta i dos, versíkulo binti un. Angelnan ta wòrdu mandá riba mishonnan di miserikòrdia na e yunan di Dios, na Abraham ku promesanan di bendishon, na e portanan di Sódoma pa reskatá e hustu Lòt for di e destino di destrukshon dor di kandela. na Elias miéntras ke tabata na punto di peresé dor di kansansio i hamber den desierto, na Eliseo ku garoshi na e kabainan di kandela ku tabata rondoná e pueblito chikitu kaminda Eliseo tabata rondoná dor di su enemigunan. na Daniel miéntras ke tabata buska sabiduria divino den e korte di e rei pagano, òf ora ke lo wòrdu bandoná den e kueba di leon pa bira nan proi, na Pedro destiná na morto den e kalaboso di Herodes, na e prisoneronan na Filipo, na Pablo i su kompañeronan durante den anochi di tempestad riba laman. pa habri e mente di Cornelio pa ricibi e evangelio, na Pedro pa mandele ke mensahe di salbacion na e Gentil stranhero. Asina, e angelnan santu den tur siglo a sirbi Dios su pueblo. Un angel wardadó ta wordo apunta na cada siguidor di Cristo. E vigiladónan selestialnan aki ta protehá e hustunan for di e poder di e malbado. Esaki Satanas mes ta rekonosé ora ku el a bisa, Ta por nada Yòb ta teme Dios? Bo no a traha un trankera rònt di dje, rònt di su kas i rònt di tur loke ku e tin na tur banda? Yòb un, vèrsikulo nuebe i dies. E agensia, pa medio di kua Dios ta protehá su pueblo, ta wòrdu presentá den e siguiente palabranan di e salmista, E angel di Señor ta kampa rònt di esnan ku ta tem'é, i ta reskatá nan. Salmo trenta i kuater, vèrsíkulo shete. E Salbador a bis'é lo siguiente, Ora ke tabata papia tokante di esnan ku ta kere den dje, mira pa boso no despresia un di e chikitunan aki, pasobra mi ta bisa boso ku nan angelnan den shelu kontinuamente ta kontempla kara di mi Tata ku ta den shelu. Mateo dies ocho, versíkulo dies. E angelnan ku a wòrdu apuntá pa sirbi e yunan di Dios, kada i tur momentu tin akseso na Dios su presensia. Di e manera ei, Dios su pueblo ku ta eksponé na e poder engañoso i malisia ku nunka ta kabishá e drumi di e prens di maldat i ku ta den konflikto ku e forsanan di maldat, ta wòrdu sigurá di e protekshon permanente di e angelnan selestial. I un siguransa asina ei no ta wòrdu duná tampoko inesesariamente. Si Dios a duna su yunan e promesa di grasia i protekshon, e ta pa motibu ku tin agensianan fuerte di maldat ku nan tin ku haña nan ta konfrontá, agensianan numeroso, determiná, ku no ta kansa. di kendenan su maldat i poder, ningun hende por ta ignorante i trankil sin ku esaki hiba nan den gran peliger. E spiritunan malbado, ku na komiensu a wòrdu kreá komo sernan puru sin piká, tabata igual den naturalesa, poder i gloria ku e sernan santu ku aworakí ta e mensaheronan di Dios. Pero una bes ku nan a kai den piká, nan a uni huntu i a traha un aliansa pa deshonrá Dios i pa destruí e ser humano. Uní huntu ku Satanas den su rebelion i ekspulsá huntu kuné for di shelu, nan a kooperá huntu kuné den su guera kontra di e outoridat divino atraves di tur e siglonan. E skrituranan ta konta nos di nan union i nan gobièrnu, di nan diferente òrdunan, di nan inteligensia i astusia i di nan propósitonan malisioso. Konta di e pas i felisidat di e ser humano. E Tèstamènt Bieu su historia de bes en kuando ta menshoná algu di nan eksistensia i agensia. Pero e tabata durante di e tempu ora ku Kristu tabata riba tera ku e spiritunan malbado a manifestá nan poder den a manera di mas sorprendente. Kristu a bini pa realisá e plan ku a wòrdu deseñá pa e redenshon di e ser humano. I Satanas tabata determiná pa reklamá su derechi pa goberná e mundu. E tabata tin éksito den e establesementu di idolatria na tur parti dje mundu, ku eksepshon di e pais di Palestina. Na e úniko pais ku no a entregá su mes kompletamente na e dominio di e tentador, Kristu a bini pa laga e lus di shelu bria riba e hendenan. Den e asuntu akí Dos poder rival tabata reclama e supremacia. Hesus tabata extende su brasanan di amor, invitando tur cu tabata ke a haña pordon y pas den dje. E huestenan di scuridad a mira cu nan no tabata posee un control ilimita i nan a komprondé ku si Kristu su mishon lo ta eksitoso, ku nan gobernashon pronto lo yega na un fin. Satanas a rabia ku gran furia manera un leon mará na kadena, i a demostrá riba un manera desafiante su poder riba tantu e kurpanan komo e almanan di hende. E echo ku algun hendenan a yega di wòrdu poseé dor di demonionan klaramente ta wòrdu menshoná den e Tèstamènt Nobo. E hendenan ku a wòrdu afligí den e manera ei no tabata sufri djis solamente di malesanan ku tabata wòrdu kousá dor di motibunan natural. Kristu tabata den komprondementu perfekto di e lokual ke tabata dil kuné. i el a rekonosé e agensia i presensia direkto di e spiritunan malbado. Un ehèmpel sorprendente di nan kantidat, poder i malisia, i tambe di e poder i miserikòrdia di Kristu, ta wòrdu duná den e historia den Skritura tokante di e sanamentu di e hòmbernan ku tabata poseedor di demoño na Gadara. e miserabel hòmbernan endemoniá aki ku no por a wòrdu frená, ku tabata tur trosé den otro, ku nan bokanan skomandu kompletamente furioso, tabata ta yena e aire ku nan gritonan di yoramentu i tabata heridá nan mes. E nan tabata hiba tur cu lo a yega cerca di nan den peliger. Nan curpanan cu tabata sangra y cu tabata desfigura y nan mentenan tur brua tabata presenta un spetakel cu tabata asina placentero pa e prens di skuridat. Un di e demoñanan ku tabata dominá un di esnan ku tabata sufriendo a deklará bisando, Mi nòmber ta Legion, pasobra nos ta hopi. Marko sinku vèrsikulo nuebe. Den e ehérsito romano, un legion tabata konsistí di tres te sinku mil hòmber. Satanas su ehérsito tambe tin divishonnan, i un divishon so na kual e demoñonan aki tabata pertenesé tabata konta no mas ménos ku un legion. Riba e òrdu di Hesus, e spiritunan malbado tabata bandoná nan víktimanan. dor di kua nan por a sinta den kalmo na e pianan di e Salbador, siendo kompletamente sumiso, inteligente i suave. Pero e demonionan a haña pèrmit pa tira un grupo di porko den e laman. I pa e habitantenan di Gadara, e pèrdida di e porkonan aki tabata hopi mas grandi ku e bendishonnan ku Kristu a duna. i nan a pidi e sanadó divino pa e bai for di nan. Esaki tabata eksaktamente loke ku Satanas tabata ke. Esaki tabata e resultado ke tabata deseá di sigurá. Dor di a tira e kulpa di nan pèrdida riba Hesus, Satanas a spièrta e temor na egoista di e hendenan, i a prevení nan di e manera ei for di por a skucha na e palabranan di Kristu. Satanas konstantemente ta akusando e kristiannan komo e kousa di pèrdida, desgrasia i sufrimentu, na lugá di laga e reproche kai riba esnan ku ta meresé esaki, esta riba e mes i su agentenan. Pero e propósitonan ku Kristu tabata tin na bista tòg a wòrdu alkansá. El a pèrmití e spiritunan malbado destruí e grupo di e porkunan komo un reprenshon na e hudiunan, kendenan tabata kria e bestianan impuru ei pa e amor di plaka. Si Cristo lo no a frena e demonionan, nan lo a tira no a solamente porconan den laman, pero tambe e wardadonan y e doñonan di e porconan ey. E preservacion di tanto e wardadonan como e doñonan tabata solamente dor di Cristo su poder, cu a misericordiosamente a wordo eherce pa nan liberacion. Sin embargo, e evento aki a wòrdu permití pa tuma lugá pa asina e disipelnan por a mira e poder kruel di Satanas tantu riba hende komo riba bestia. E Salbador tabata deseá pa su siguidornan por tin konosementu di e enemigu ku nan mester a haña nan ta bai konfrontá, pa nan no wòrdu engañá i vensedor di su artenan. Tambe tabata Cristo su deseo pa hendenan di e region ei por a mira su poder pa kibra e kadenanan di Satanas i libra su prezonan. I aunke Hesus mes a bai for di einan, e hòmbernan ku a wòrdu liberá asina maraviyosamente a keda tras pa deklará e miserikòrdia di nan Benefaktor. Otro kasonan kasi similar ta wòrdu registrá den Skrituranan. E yu muhé di e muhé Sirofenicia tabata gravemente poseedor di un demonio, kual Hesus a saka afó pa medio di su Palabra, Marko shete, vèrsíkulo binti seis te trinta. Un homber poseé pa demoño. Kende tabata siegu i mudu? Un hóben ku tabata poseé pa un spiritu ku tabata hasié mudu, ku hopi bia tabata tir'é den kandel i den awa pa destruí. E homber poseé pa e spiritu di un demoño impuru ku a stroba e trankilidat di e Sabat di esnò na Kapernaum. Tur esakinan a wòrdu kurá dor di e Salbador kompasivo. Den casi tur e casonan, Cristo a papia cu e demonio como un ser inteligente, ordenande pa e sali for di su victima y pa e no tormenta e victima mas. E adoradornan na Capernaum, mirando su poder poderoso, a keda asombrá y nan tabata discutí nan cu nan bisando, Ta ki palabra esaki ta? Pasobra ku outoridat i poder e ta ordená e spiritunan impuru, i nan ta sali. Lukas kuater, versíkulo treinta i seis.